Мөхтәрәм җәмәгать, бүген сезнең белән яңа дәрес Әгузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим бисмиллаһир рахманир рахим турында. Яни әгузуның мәгънәсен. Без бит инде татарлар һәм мөселманнар һәрвакытта әгузу биллаһи дип йөрибез. Шуларга күрә моның мәгънәсен дә яхшырак белеп калсак, тагын да әйбәт булыр, гыйлемебез алга китер. Кайсы бер кешеләр әгъузу дип әйтүен әйтә, мәгънәсен белми. Шуларга күрә иң беренче мәгънәсеннән башлыймын. Әгъузу дигән сүзнең мәгънәсе ничек соң? Безнең татар телендә. Бу бит инде әгъузу, бу гарәп телендәге сүз. Татар теленә аны тәрҗемә кылганда нинди мәгънәне бирәсең ул? Татар теленә кайтарганда ул сыгынамын дигән мәгънәне бирә. Сыгынамын. Кемгә сыгынамын? Кемнән сыгынамын? Ни өчен сыгынамын? дигән сораулар туа. Иң беренче сыгынамын дигән сүзнең мәгънәсен ничек аңларга соң? Сыгынамын. Урысча әйткәндә прибегаю дип атала. Әйе, татарча сыгынамын. Менә моны аңлар өчен берничә мисал китереп күрсәтәм, иншалла аңларсыз. Элгәре заманда Хәзердә инде ул авылларда әбиләр каз бәпкәләре саклыйлар. Каз бәпкәләре. Анда инде бер кечкенә генә әле мәктәпкә бармый торган бала да була кайсы чакта. Аныклары әбиләрнең инде Менә шул вакытта шул балалар инде каз бәпкәләрен тотып карыйсалары килә инде. Каз бәпкәсен тотып, пычаклап, яратып, сыйпап аласы килә. Ул бит әле ата казның тешләгәнен, ана казның ачуланганын белми бала, 6-7 яшьлек. Кайсыберләре белеше дә мөмкин. Менә шунда инде берәр каз бәпкәсе ераграк киткәндә бала килә дә, матур гына аны эләктереп ала да һәм сыйпи башлый. Менә шул вакытта әйе бала Бәбкәне яратканда, чөнки бала бит инде ул ярата бәбкәне, һәм шул вакытта атаказ күреп ала. Һәм сс дип анарга табан әкрен генә кузгала һәм балага һөҗүм итәргә диеп, канатлары белән әкрен генә очып килә башлый. Һәм тизлеген арттыра. Бала моны күреп ала. Күреп ала да бу әйе, бәланы хәзер нишли инде? Әйе, ул бәпкәне куя да тизрәк әбисенә таба йөгерә. Ни өчен? Сыгынырга. Сыгынырга. Һәм атаказ бала артыннан шуып йөгереп килә. Инде менә тотам дигәндә генә бала әбинең кочагына килеп керә, елый-елый. Э, күзеннән яшь тага, чөнки ул курка. Хәзер ди атакас куып тотса ди, әйе, Халид белән Фәнилне тешләгән шикелле, мине дә тешләп ыргытышлары мөмкин ди. Шунарга күрә ул курка. Үзен тешләмәгәннәр тешләвен. Ләкин ул курка. Менә шуннан соң инде әбисенең кочагына елап, әйе, килеп сыгына, керә дә һәм шуннан соң тынычлана башлый. Хәзер бетте ди, хәзер бетте ди. Атаказ миңа бернинди дә зыян зарар итә алмый, ди. Чөнки әбинең кочагында җылы һәм әбидән ул атаказ курка, ди. Әгәр дә тагын бер-ике адым атласа, кулындагы таяк белән бер кит, бер генә китереп бирә, ди сыртына я башына, и атаказ качып китәчәк, ди. Һәм баланың ә, Йөрәге тынычлана, елавы бетеннән, елавыннан туктый һәм шулай иттереп ул сыгынды. Менә шунарга сыгынды диләр. Әйе, сыгынган вакытта, әйе, ул аңлый, бала аңлый. Миңа хәзер зыян килми ди. Һәм ул йөрәгендә аның шундый тынычлык урнаша. Миңа хәзер бернинди дә зыян килми инде. Әгәр дә тагын бер-ике адым атласа, ди, бу атаказ, ди, әбием, ди, муйныннан тотып шәп кына җибәрә, ди, ул атаказны, ди. Менә шул сыгыну. Икенче мисал булса инде ярап та бетми, ләкин монсын инде кайсы бер кешеләр аңламаска да мөмкин. 90-нчы елларда базарларда бар иде шундый кешеләр, кибетчеләргә киләләр дә акча сорыйлар. Һәм алар инде менә шул базарны татучылар, крышават итүчеләр дип әйтик. Әгәр дә базардагы кибетчеләр шул акчаны бирәләр икән, Ул ә, базардагы кибетчеләр тынычланып калалар. Мин бүген акчаны түләдем, бер ай буена миңа беркем дә килми, беркем дә сорамый, кибетемне дә яндырмый, әйберемне дә урламый. Мин хәзер тыныч диеп, әйе, үз-үзенә тынычлыкны игълан итә. Менә бу инде сыгыну инде, мөхтәрәм җәмәгать, менә бу сыгыну инде. Ләкин Аллаһы Тәгаләгә ничек сыгынабыз соң инде? Әйе, безгә бит мөхтәрәм җәмәгать, э, шайтан килә, шайтан килә. Атакас шикелле булмаса да, ул безгә килә, Аллаһы Тәгалә әйтә, сыгыныгыз миңа ди. Кул әгъузу дигән. Әйе, сез әгъузу дип әйтегез ди. Әгъузу дип миңа сыгыныгыз ди. Кемнән? Шайтаннан инде, шайтаннан. Ә ничек соң без шайтанның килгәнен беләбез? Шайтан килгәнен ничек белергә соң инде? Аллаһы Тәгалә безгә әйтә, мин ди шайтанны яраттым ди. Шайтан сезнең янга киләчәк дип Коранда хәбәр дә биргән. Һәм әгәр дә ул килә торган булса ди, әгәр дә ул сезнең янга килсә ди, сез аны ди әгүзе әйтеп каулап җибәрегез ди. Әйе, миңа сыгыныгыз ди, миңа сыгыныгыз ди. Ул ди сезгә ти алмас ди. Ти алмас ди. Мөхтәрәм җәмәгать, инде хәзер тагын сорау туа. Без бит шайтанны күрмибез. Беребез дә шайтанны күргәне юк. Ләкин Аллаһы Тәгалә безгә әйтә, әгәр шайтан килсә ди. Димәк, монда бит инде хәзер сорау туа, ә ничек без белик аның килгәнен? Ничек без беләбез? Мөхтәрәм җәмәгать, безнең белә торган нәрсәбез бар. Ул радар, радар. Безнең йөрәктә ул, эчебездә ул радар. Или башта аны белмим мин, кая икәнен. Эчебездә дибез. Эчебездә безнең радар бар. Менә бит гаишникларның радарлары бар. Әйе, алар тиз килә торган машиналарны куялар да радарларын, Эләктереп алалар. Ә, шинди йөздә илле белән йөрдең бит ди, менә бер километр тегендәрәк ди. Менә төшереп алдым ди. Радарым тота иде ди. Радарым тота иде ди. Һәм йөздә илле белән йөргән машинаны, әйе, ул яздырып ала килгәнен. Чөнки аның территориясенә, мәйданга керде. мәйданга керде. Һәм килгәнен инде ул төшереп ала. Я булмаса бүгенге көндә самолетларда, әйе, самолетларда радарлар бар. Алар инде алдагы нәрсәләрне күреп баралар. Аннары соң су асты кимәләрендә дә радарлар бар. Алда берәр тау булса я таш булса, ул шул вакытта сизә. Шуның шикелле мөхтәрәм җәмәгать, безнең эчебездә радар бар. Әйе, радар бар һәм шул радар белән без нишлибез инде? Әйе, килгән шайтанны күрмәсәк тә, күрмәсәк тә без аны сизәбез. Ә, минем яныма табан килә, сизәм. Менә мин хәзер аны. Хәзер ул вәсвәсә кыла башласа, сизәмен. Ләкин бөтен кеше сизмәскә мөмкин. Бөтен кеше сизә алмаска да мөмкин. Чөнки аның радары бозылган, әйе, аны ремонтка бирмәгән, түләтмәгән, или аның батареясы беткән, или аның башын явып куйган, карый торган күзен явып куйган. Әйе. Аның турында бөтенләй онытып җибәргән, күгәреп беткән, майламаган. Аларны киенде шайтанны килгәнне тотмый. Әйе, тотмый радарлар, эшләми. Шайтан ә, килә башласа, әйе, аларныкы эшләми, радарлар сүнгән. Шуның өчен радарны карап торга кирәк. Әйе, сүнмәсен, майлап торга кирәк, эшләп торсын ул, һәрвакытта батареясын карап торга кирәк. Шул вакытта безнең радарлар эшли, һәм безнең инде әйе, тирә ягыныбызда шайтан килә башласа, эләктереп ала да миңа хәбәр бирә. Шайтан керде территориягә ди. Хәзер сиңа таба килә ди, радарың әйтә. Һәм шуннан соң инде сиңа ул вәсвәсә кыла башлашы мөмкин. Кайсы бер вакытта син кергүк, аны инде хәзер бу миңа килә дә зыян итәчәк. Шуның өчен мин нишлим? Әйе, Әгузу билләһи минәш шәйтанир раҗим. Сәрәлмәш шайтанның явызлыгыннан Аллаһы Тәгаләгә сыгынамын дип әйтеп, шул ук вакытта син сыгынып куясың һәм сыгынасың һәм ул шайтан сиңа зыян итә алмый, хәтта ул качып китә, качып китә, еракка качып китә. Һәм син инде аннарысың Аллаһы Тәгаләнең әйә рәхмәтендә һәм аның әйә кадратында, аның саклавында булып каласың. Менә шулай иттереп, мөхтәрәм җәмәгать, без шайтаннан сыгынабыз. Әйә, без инде нишлибез? Әйә, безнең башыбызда шундый фикер туа. Туктале, мин хәзер әгузе әйтәм дә, Әгүзе әйткәчтен, миңа бит шайтан зыян итә алмый, диеп, синең эшеңдә тынычлык урнаша. Һәм дәрестән дә шайтан сиңа зыян итә алмый. Ләкин кайсы бер кешеләр әйтеше мөмкин, менә мин ничә мәртәбә әйтәм әгүзене, Китми шайтан янымнан, һәрвакытта ул шайтан минем янымда тора. Ник соң алай? Аллаһы Тәгалә бит әйткән, Әгузе әйтегез, миңа сыгыныгыз, сезгә шайтанның зарары тимәс дип әйткән. Ә мин әгүзене әйтүен әйтәм, әгүзу биллаһи минәш шайтанир ражим дип. Ләкин нигәдер, нигәдер минем яныма килә һәм нигәдер миңа зыян итә. Мөхтәрәм җәмәгать монарга бер мисал китереп күрсәтәм. Сез пычакны беләсезме, ит кисә торган? Беләсез. Шул ит кисә торган пычагың үткен булса, ул вакытта син бер генә сызасың. Әгәр үткен булмаса, 20-30 мәртәбә кисәсең, кисәсең, кисәсең, итең кисәлми. Әйе. Пычакны үткәрергә кирәк. Әгәр дә пычагың үттен булмаса, әлбәттә шайтан килә. Ягъни монда нәрсә аңлыйбыз инде? Иманыңны көчле кылырга кирәк. Әйе, шайтан китсен өчен, Аллаһ Тәгаләгә сыгынсын, сыгынуың өчен иманың синең көчле булырга тиеш. Шул вакытта ул ул иманың сиңа ярдәм итәчәк. Аллаһ Тәгаләгә барып җитәчәк, синең сыгынуыңны ул ишетәчәк. Я Раббым Алла мине сагындыр дигән сүзең ишетелсен өчен иманыңны син инде көчле кыл. Әгәр дә гайбәт сөйләп йөрсәң, ялган сөйләп йөрсәң, тәмәке тартып йөрсәң, Аллаһы Тәгалә дигә, "Я Раббым Алла мине сагындыр инде, шайтан килеп керде территория, хәзер миңа ул зыян итә бит миңа, я Раббым Алла" дип, әйе, син мөрәҗәгать итәсең. Аллаһы Тәгалә ишетсен дисәгез, әйе, пычакны үткәрләп, арагыздагы киртәләрне алып ыргытыгыз. Шуннан соң инде Аллаһы Субхана ва Тәгалә сине үзенең карамагына алачак. Шайтанга ирек бирмәячәк. Ә болай, әйе, адым саен гайбәт сөйләп йөрсәң, тәүбә кылмасаң,